Mba'éichapa, mba'éichapa peime hína, espero que se encuentren súper bien, aha'arõ peime porã joa hína. Ko árape ñame'ẽ jeýta ñe'ẽ poty, poesía, yvoty ára. Vamos a cambiar un poquito nuestra poesía el día de hoy. Ajesareko ko'ã ta'angáre, ñe'ẽ potýpe ojepurúvare, ha ahai yvýpe héra kuéra. Observo las imágenes utilizadas en la poesía y escribo sus nombres. Yvoty, mávapa ku'ápe yvoty? Péva ha'e hína yvoty. Guyra, péva ha'e hína guyra. Ñe'ã, corazón. Panambi, mariposa, mainumby, pica flor, yvoty ara, primavera. Ahendu ñe'ẽpoty yvoty ára. Escucho la poesía yvoty ára. Yvoty ára. Yvoty ára iporãitéva. Ombohorýva ñane ñe'ã, ipyahupáma opa oiméva, peju opavavéva ñamomorã. Guyra oiméva oñe'ẽmbáma pe ñande ári ojeroky yvotutýre, panambi ha iñirũhára ko mainomby. Yvoty ára og̃uahẽvo hyakuã jeýma magma yvoty, rosa ha lírio, clavel ha romero. pe ñane anga ombohory, Pedro Encinas Ramos rembiapokue. Yvoty ára el día de las flores, el día de la primavera, yvoty ára iporãitéva, la belleza de la primavera. Ombohorýva ñane ñe'ã Alegra nuestro corazón. Ipyahupáma opa oiméva. Todo se renueva. Peju opavavéva ñamomorã. Vengan todos a admirar. Guyra oiméva oñe'ẽmbáma. Las aves que existen empiezan a cantar, empiezan a hablar. Pe ñande ári ojeroky sobre nosotros bailan yvotytýre en el jardín. Panambihára ha iñirũhára kuimainunby. Bailan las mariposas y los picaflores. Yvoty ára og̃uahẽvo, cuando llega la primavera, hyakuã jeýma mayma yvoty, despiden su aroma todas las flores. Rosa ha Lirio, Rosa y Lirio, Clavel ha Romero, Clavel y Romero, pe ñane'anga ombohory. Alegran nuestra alma. Sería un poquito la traducción. Ejercicio número 3. Ambojoja umi ñe'ẽjoaju ko ñe'ẽpotýpe. Pareo las oraciones que expresa la poesía. Yvoty ára, primavera. Péva ha'ehína arajere, arapoty. Hory ha'e temiandu, ñe'ã korasõ oñandúva. Momorã, jehechakuaa mba'e porã térã mba'e vai oñe'ẽmbáva ayvúgui henyhẽ ñane anga ovy'a. Néi, ahendu jey ñaipotĩ ha amoĩmba, vuelvo a escuchar la poesía y completo, o la vuelvo a leer en todo caso. Mba'épa jahecha ñe'ẽtýpe? Qué se observa en la poesía sobre yvoty ára? Yvoty ára ombohory ñane ñe'ã, hyakuã mayma yvoty, ñane anga ombohory.

Yvoty ára, yvapa mba'éicha, pe katu jahecha, jahecha yvoty kuérape, ikatu avei ñahetũ yvoty kuéra. Yvoty ára jahecha. Yvakua jeýma mayma yvoty, péva ñahetũva, yvakua. Guyra kuéra oiméva oñembáma, péva. ñahendúva. Pe ñande ári ojeroky yvoty, la poesía desea yvoty, týpe ojeroky panangui ha mainumby, péva ikatu jahecha ikatu ñahendu avei. Guyrakóra ojerokýrõ hína. Ko'ãva pe pembosa'ýta van a pintar los cuadritos que aquí ven marcados. Ha ko'a peve ñane rembiapo guaranimegua tapehasa porãite ko ára.